Awle, tlirtu zawng zawng te ka lo lawm leh vek cheu a, zanin hi kum sang hnih sawmhnih pali kum tawp ni ber a lo ni leh dawn ta reng mai a, mi tam takin kum hlui thlah zan an hmang dawn a ni. Sorkarin kum tin a lo khap fo tawngin halpuah leh halmawi chu kum dang aina strict leh zual a. Ground hmanga duty an tum hial a ni. Hemi chung changah hianin sorkar chu a ti lutuk mah mah a ni tih te an awm bawk a. Mi tam zawk chuanin ka hal lui tho ang tih te pawh an awm bawk a ni. Sorkar thuphek hi khauh viau mah se la, mi tam zawk chuanin an hal lui leh dawn tho a ni. Hemi chung changah hianin Pimali pawh a rawn tawng chhuak a. Hemi chung changah hianin Pimali pawh a rawn tawng chhuak a. Sorkarin ground hmanga duty a tih hi invo behna mai mai a nih thu a rawn sawi tel a ni. Sorkarin eng ang pawn khap mah sela, a tam zawk a nawlpui chuanin. An hal lui leh dawn tho a ni. Vidya thusawiina kan en hma hianin sorkar hian a khap a, a tih tur reng a nia. Thenkhat chuanin hemi chungchangah hianin hal puah hal mawi, hal ai chuanin lo hal khawi hianin boruak a ti chhe zawk tiin a rawn sawi bawk a ni. He thil hianin a tha lam zawng leh a tha lo zawngin nghawng a nei thei a. Kum khat chhunga vawi khat thil thleng thin a nia. Ama erawh chu damlute tan erawh thil pawi tak a thlen thei tih erawh chu thil hriat sa a ni. Ama erawh chu kum tin, nitin, thla tin an hal tur pawh a ni lo a. Kum khat chhunga vawi khat hala damlo nula thei tur khawpa boruak che lutuk uchuak a pai a rinawm lo a ni. Engpawh chu ni sela, kha thil kha chu mi mal ngei dan ni sela. Heta uaime lam te hian tian thu chhuar rawn siam a, kan tu leh fa teu hal puah bengchheng leh boruak rimchhia tawrh kan zuam lo ve tiin banner an rawn tar chhuak a ni. Pimali thusawi kan ngaihthlak hmain sorkar thu chhuak hi an ngaithla leh phawt ila, Aizawl mipui ten Krismas leh kumthar boruak tha tak hnuaia an hman theih nan Aizawl Police chuan venhimna leh dan leh thupek te uluk takin an keng koh dawn Mipuite kan him nan hal pawh leh hal mawi hal lo turin an inngainnawn leh a ni. Aizawl khawpui chhung hi Security Zone pathumah then neiin Police Zonal Officer paruk ruat an nia. Zonal Officer puih turin Sector Officer dah an ni. Zan lamah khawlaia duty Police engmaw zat dah an ni. Police Station tinah Police duty dah bil an ni bawk. Police tha tichak turin zan lamah Ground hmangin venhimna thuam a ni bawk ang. Police station hrang hrang pathuma ground dani Aizawl khawpui surveillance leh security monitoring ah nasa takin police te a pui tur ah ngaih a ni. Ground hmangin hal pawl leh hal mawi hal an awm chuan enfiah a ni dawn. December ni sawmhnih pali zan hian trial run neih a niang. Hun hmasa lamah te chuan ground hi police te chuan tangkai takin an lo hmang tawh bawk. Awle tuna pi mali thusawi hian ngaithla ta ila awle hrirhtute ka lo lawm lo vek chu hei pi mali rawn tawng chhuak a hal pawh hal mawi chung changa khawmui thla zan an hal thin hemi chung changah hianin invo behna a ngai hial in a ni chuan eng nge rawn sawi tih te an ngaithla chiang ta ila.
Nghal pawh hal lo tur tih sorkarin a thu a chhuah hi kuminah hian a kum tin an siam a hetiang thu hi chu an chhuah a, mahse a hlawhtling ngai lo va, kuminah pawhin a hlawhtlin ka ring chuang lo va, kum tin hal pawh hal mawi hek ang hi chu khap a ni a, a hlawhtling ngai lo va, chuvang chuanin kuminah pawh hian a hlawhthlin chuan ka ring lo va, amerawh chu mipui an vo nasa em a sorkar lam hian ngo te, kohhran te hmatheh tel bawkin Chuvang chuanin mi tam tak hi chuan inthlahrunna chu an neih deuh ka ring a, Maroh chu a rem ka ring lo va, a stem chuan a zia deuh vangem awk ka ti a ni. Chuanin hal hetiang ah inkhap han tih ziah mai, hal puah khap tih ziah mai hi kei ka support ve lo va. I Aizawl naupang kan ni thin a, Aizawl naupang hi chuan a tam zawk hi chuan New Year ah hian kan nei ang ang hal puah a eng nge,

vawikhat thil thleng a nia. Khatiang kar leka vawikhat hal avang khan damlo nunna in a thih phai emaw a tawrh phah lutuk kha chu a rinawm phah lo a ni. Engpawh chu nise en zel phawt ang.
Te pawh a ni thin a ni. Tin, tuna han inkhap teh vak hi, an inkhap dan hi ka duh loh dan thil a tam ang reng a, invona a tel in ka hria a. Drone in kan englo dawn maw, drone chutiang chutiang kan ti dawn. Khatiang ang, Zozai ah khan drone hian e an ti dawn lo. Heng te mipui invo behna ah kei chu ka ngai a, tin chu bakah inhet theihna tur te an tih te kha rilru chhiam in kutir lutuk khati ang ang kha tha ka ti ve lo reng reng. Chuvang chuan hal hal puah hal enge suma hek kan ti a, a dik alawm kan lawm a, a hneifal te chuan Tiang hmiang enge puina tu sung man hmang nei nem anmahni sung alawm an hman kha kha an lo hlimpui ve a, naupangte nen, chhungkuate nen, thian hote nen enge chu chu kan lo ti em em lai hi ka hre lo a.
Pi Mali a ngaih dan tlang tak rawn atang hian a ngaih dan tlang tak a nih hmel a rawn sawi dan atang hi chuan in a sak pawh lo bur a nih hmel e, a dikna chen pawh mah Aizawl lo cheng thang Enge lo piang lo sei lian tan phei chuanin kum tina an lo hman than tawh a nia, ngai an ngei an nei tawh a ni a tam zawk chuanin ka ti a, kum tina an khap thu an sawi zia amaherawhchu chu hmasawn a hmuh tur awm chhung lo va, kum hlui thla zang phei chuan a ri a ri chur chur mai thin a ni halpawh halmawi hi zain-- Zaninah pawh hian a ri leh chur chur dawn a ni a chu pawh chu a thleng leh tep tawh a ni pawh chu ni se ngaihla zel phawt ang.
Hriselna kan ti a, hei bak bak a ai nasa lo hal te thlengin pollution te chu a nasa zawk alawm. Sound pollution ni se zan rei tak tak thlenga a concert maw programme a tam lutuk sound pollution pawh lo ni se. Chuvang chuan hriselna lam kan han ti a, a lehlamah chuan he hal puah kan hal hi Tar kar li daih hal neih tur hi kan awm zo lo vang. Tin kan hal bawk lo vang. Tar kar khat pawh kan hal reng lo vang. Chuvang chuanin chuti te fako a hriselna a nghawng dawna kan ti nih chuan ram dang ram lian te pawh han ngaihtuah ta ila, India ram pawh ngaihtuah ta ila, a lo berah sir char lei la pur pawh ngaihtuah teh ang. Kha pawn an hal dawn, keini ram te reuh te lo intih fel leh bik emaw lo intih dangdai leh bik vel hi thil tul niin ka hre lo a. Tin tunah pawh Dubai chuan khawvela, World Record siam an tum a ni, New Year zana hal tur. Chuvang chuan heta kan thiante sawiin Japan-a an hal anga lo kal zel lo kal zel anga Sydney-ah nasa takin an hal dawn tur pawn. Eng nge Mizoram kan nih vanga thil hi kan tih bik riau thin maw? Chuvang chuanin a hal thei dinhmun ring te chuan hal mai rawh se, amaherawh chu ka ngaih danah chuan bum ang chi han hal thei chu ka support hauh lo. Hal mawi hal puah satliah eng nge kan khap. Hal puah hal mawi kha chu thu hran a ni a, bum lampang kha chu thil tih chi lutuk a ni hlauh a ni thil tih chi lo tawp a ni chhan chu mi nunna a tuar thei tlat a eng nge mihring ah nunna a chan thei pah a chan thei tlat a ni halpuah halmawh hi chuan in boruak sang ah a ni tlangpui a kha kha kha kha kha thil kha chuan in mihring nunna ah eng nge thil pawi em em kha a va thlen a rinawm chiah lo a amaherawh chu damlo te tan erawh chuan in thil pawi tham pawh a ni maithei a zel phawt ang.
Ka pawn khap hi a tul ka ti lo a ni. Chuvang chuanin mi hlim na tur lo buai em em, mi nuam an tih ve na tur lo buai em em ringawt mai tiang hi chu nih hian ka hre lo a. Tin a bak a, ti ti em ah chuanin concert te pawh veng tin ah kan nei a, dar sawm pahnih thleng thleng te kan nei a maw. Ka ti nge kan hei te pawh hi kan la khap leh mai ang, khap ringawt tur a ni lo. A lehlam ah chuan awmze nei hian kal ve tawh ila, intih fel lutuk te hi tum lo ila. Kan fel tak tak chuang lo. Chuvang chuan engkim hi moderate deuha thil tih te hi tha ve ka ti a. Tun chu mah te pawh dik tak chuan inhek thian nate khan a rawn pe a. Ka thenawm te hian min hek a nih chuan kan kan nei kan thenawm te neh hian kan kar a chhi tawh ngawt ang. Khang ang boruak chhia pawh pawi ti lo anga thil kan han tih hi tha ka ti lo. Chuvang chuan a nei fah chuan hal mai rawh se, a nei lo chuan.